Ewlê bahara qeza Çarsincaqê ye sar bû. Belekêt berfê li rasta tek tûk ama bûn. Lê sîngê çiya teze reşayî dikete erdê. Xanîkî bin erdî tarî da. Ber tembûra karto hemankî qeretiyê çend merivê paldayî xane dikir. Zarohiyê çend cil zara wer kiribûn û bi xwe ji orta wan de melûl rûniştibû.

Ew wê şebeqê teva zaftir ji hişyarbûna Zara de tirsiya. Şikevê de tenê du girig qawit mabû. Tîgran, Kurê min, tî şer î? Erê dayê. Brêdya xwe, razê, razê. Hela hêz ye. Xewa min nayê dayê. Nikarim razêm. Hêdî xeber de law sar hişyar bin. Dayê, wekî apê Evdille vir biya, xwe eskerê Romê nikaribû em talan kirina, issa nîne. Êy law, ez çi bêjim? Na, na, tivinga apê Evdille, ya Mehmûd, ya gundiyê wan teve heye. Ewna qet hîştin eskerê Romî issa bîne serê me. Hêdî, hêdî xeber de, kurê min. Dayê, lê bavê min ê kengê bê? Ax law, ez çi zanim, belkî mala sebeba xira be. Na, ez ê ese apê Evdile re, Mehmûd re bêjim, wekî ewina ber xwe min jî birin. Tîgran, Birêtiya xwe, teglîkî rind kire bîra min. Law lê me qet fikra mala Birê Evdile nedikir. Law, tê halê me dibînî. Şikirtî mezin î, îdî sêzdeh salî yî. Wan nabe law. Em ê birçîne goşê vî xanîyê sikîsar de. Ez çi zanim. Wê çi bê serê me. Lê em çi bikin dayê? Were law ez ê te bişînme Dêrsimê. Mala kirîvê me yî Evdile. Evdile û jinê ve qe nabên na. Wekî arvanê wan ê rojekê be jî wê me re bişînin. Ew û bavê te mîna birê temê dê û bavê ne. Qe nana nakin. Tîgran, Birê diyaxe. Îcar tu zanî tê çi bêjî? Çawa nizanim? Law, bê Romê eva serê sê mehan e. Bavê min biriya olamê. Qe nizam çi sêrî qewimî. Bê hal û hewalê me û eskerê Romê bû ev. Bê eskerê Romê, mala me, hebûna me çi hebû tune bû. Talan kir bir. Bê gund xelayê dane. Bêje birê Evdile bêdiya min digot, Bira hema arvanê pêlekê dest me bigire, heta birakî wî vedigere. Bira be dayê, te çawa got, ez ê usta jî bêjim. Brêdiya xwe, şikirtî neyê şîretanî. Halê me tevî, birê Evdile ra şiro bikî. Esed dayê. Dîgran, cara min, rêva miqat miqatî xwe bî. Nevî nevî li meriva disekinî, ciya Egile dibî. Tu ku eskerê Romê dûr va dibînî, rê xwe biguhêze, xweta de. Ez çi zo? Dayê, çir ez fehm nakim. Eskerê Romê hema pê bihese ez ermenî me, wê ecêbekê bîne serê min. Erê law, giliyê te ye. De, ez îdî rê kevim. Law, lê tê birçî bidî serê rê? Şikevê de tu kurê qawût mane, yekê xwe re hil de, rêva qewetî dikî. Ez jî têr im, bira zaro bixwin dayê, îdî dereng e, ez rê kevim. Deh te re oxir be, xêr û silamet dayika xwe vegerî. Dîgran, bêje Nenê û Gulperiyê, bêdiya min hûn bara cema silav dikirin. Law, dewere diya te bê rûyê te. Dema xatirê te dayê. Metirse, ez ê zû vegerim. Te re oxir be law. Kevir ber piyê te, penêr be.

Barana berbangê hûr niha gur kiribû. Tîkran dilezand. Rêdirbê Dêrsimê ewî mîna pênc pêçî xwezanibû. Ewî hê lapî zaro bû. Bavê ew xwe re dibire Dêrsimê mala Evdilê destebrakê xwe.

Bakî qalin dihat. Tîgran diçû. Nawa Gujîn vizîna bêdateyê bi gota dengê merva lê tesele dibe. Û ew deng Derguhê Tîgran bû dengê bavê. Teqey tirê avêtîs Tîgran ra xever dide. Tîgran can, xwe tu serma nakî? Na bavo, ez difikirim gelo berxa mala Apê Evdile îsal nêre yanê mê. Kîjan berx? Ya Serberanê, Ha, tu berxa xwe ranî. Lê çawa? Ez çi zanim law. Xwe ez ne pîl darim, em ê niha bivînin. Bavo, Apê Evdille her sal pêşkêşê dide min, lê ez çira qet nadim ê? Xwe rabêje Tîkran can, ez çi zanim çira. Nêz nizanim çi bidimê wekî apê Evdile şa be. Tu çi jî bidî apê xwe wê şa bû. Bavo, miştek dive? Çima nawe law? Wekî wisa ne, ez ê miştka kalkê xwe ya karvar bidimê. Tîkran can, apê te Evdile kengê miştka kalkê te hildide. Çima? Zanî çima kurê min. Kalkê te rehmetî û bavê Evdileyê rehmetî destebrakê hev bûne min. Mîna te û apê Evdile? Erê law. Hey gidî dinyayê. Lê hema biratiya wan daha şîrîn bûye. Şerê Urûs û Romê de Kalkê te digirin davên kela Ezurmê. Bavê Evdille tenê du gayê wî ya cot hebûne. Her da jî difiroşe, dike zêr û pê wan zêr ra kalkê te ji kela kevirî derdixe. Çiqas merîkî heyf bûye. Lê çaw lawo. A loma jî apê tey Evdille tucar miştka kalkê te hilnade. Ew miştik gerek mala me de heta kurrê kurra çaw bîranîna kalkê te bimîne. Lê ez miştikeke baş ku bînim? Ez ê bikirimbir me kurrê xwe, tu jî aliyê xwe de pêşkêşî apê xwe yî Evdile kir. Erê babacan, apê Evdile çi qasî şav e. Ez zanim wê ese bêje, Eferim Tîgranê min, ayî car ez zanim tu apê xwe hez dikî. Ax babo! Wekî tu virabiyayî ez ê çira biketa ma vî halî? Ez ê çira tenê biçûma Dêrsimê? Beyî! Ev kî ne? Siyar in?

Bakî bozixî sar tê, tarî jî hîdî erdê hêl diçine. Kincê wî, çarix gorê wî ya şil ber siraçiyê lê qerimî bûn. Tîkiran hizî da xwe wekî rabe ser piya, lê serî lê gêj bû, ber çavê wî reşeve hat, û serê wî bê hemdî wî kete ser erdê. Îcar halê min ê ça be? Divê kes nikaribim rê herim. Dore vê çoleya sur rê bibim yanî jî gur min bixwim. Na, çawa jî hebe gerek ez herim. Çalipîya jî mabe gerek ez bigihîjim mala bê hevdile. Wax! Wah xev çi hatiye serê min. Ah serê min çi anêje. Beyî eva xûne porê min de qerimiye. Erê Wah dayê, wah balo. Ez ê li vera şeveder bimînim. Na, gerek ez herim, ez herim. Wekî neçim bavê min ê paşê wê nevê, tu çawa mêr bûyî wekî nikor bûyî biçiyayî. Evê hon kî ye? Tivek dîse eskerê Romê ye. Na, eva ne mîna Merya ye. Di vê gure hema min bivîne êdî xilas bûna min tune. Ez gerek xwe veşêrim. Tîkran epîca wext li erdê veleziyayî ma û tiriş nedikir serê xwe bilind ke. Di vê ne gure lê çi ye? Wê eynî mîna guran e. Lê wekî ne gur be Divek kevir be jî ez rabim yan na? Eva gur nîne. Hekî gur biya wê qenaş cî bilipitiya. Ez rê kedim. Hema gur be jî bira min bi xwe weyî dayê. Ez çima ditirsim? Na, na, na babo. Ez natirsim. Ez. Natirsim. Tîkran Ranêskayî qereti rakir. Mezîla orta wî qereti da sekin bû, wekî şeva reşê da Tîkran fereh kevir qeşirand. Ew kevirê dûr va mîna Guranxanê dikir. Tîkran diçû lê ne rê didît ne jî dir. Tenê ewî texmîn dikir wekî hevraz hildikişe. Wekî Ösan e. Ber bi gundê Evdile diçe. Nişkê wa dengê sa li Tîkran tesele bû. Şabûn kete dilê wî. Tîkran xwe li dengê sa girt û lezand. Lehzekî şûn da ewî dî ber derê Evdile bû.

Lê nizanim çi serî qewim ye? Heşê wî serî çi ye? Çi dibêjî? De bi ser zî hatim alî te. Hêdî babo hêdî. Di milî wî bigire, milî wî. Ha, ha de dibire pêşê. Çirê bînin, çirê. Dayê çirê bînin, heşê Tigran serî çû. Beyla çavê min rijiyayê. Ewe difama vê şevê ji xwe tê. Ev çi hatiye serê wî? Wey wey wey wey wey wey. Ev çi serê vê zarê qewimî ye? Enê bikem kincî wî çarek gorî wî bêxin. Tu dibînî çi halî dane. Gulperiyê û Mahmûd kin çarek gorê tîkiran ê xistin û kirin nava ciya. Lazekî ma tîkiran çavê xwe vekir û ecêbmayî dor berê xwe nêhêrî. Tîgran kurê min, tu mala me danî, mala apê xwe yê Evdile da. Mala apê Evdile da? Erê, erê. Tîgran, ev çi serê te qewimîye, çi hewal e law? Tiya min ez şandim. Tîgran law, te xêr e, mala we selamet e. Diya min ez şandim. Goh here mala apê xwe ye, Evdil. Dayê, Binêrin xwe dere wî surê nebiriye. Îla çavê me rejiyayê. Mehmûd, baze hene berf bîne, dest pê wî de. Îcar zerya porkur vê zivistanê ev tifala ça serê rê xist? Ê dayê, Helbet derdekî wê jî hebye. Va min ê berxanî. De bîne bîne. Werin em dest pê wî din. Mehmûd, tehene av jî baniya. Sûretê wî bi reşanda wekî ev tifala ser xwe de bê. Nabînî dîsa xweba diçe. Meyo, ber pêsiyeyê wî veke. Erê dayî xebera te ye? A, Tîgran wê ser rengî xwe de tê ha. Tîgran can, kî dere te dêşe? Ax! Ax! Apo ez î pak im. Ber xwe nekevin. Tenê serê min gêj dibe. Tîgran law! Dejr bêje, çi serê we qewimiye? Mala we silamet e? Bavê min ne male Romê biriye Ohlamê. Zû va! Eva serê sê mehan e. Lê diya te, xûşk û birê te? Diya min, xûşk, birê min sax in. Lê, lê ceme, ceme, he, Wey! Opê Evdile! Ev çi ye? Gure! Na, na kevir e. Mala me xelayê dane xwişk û birê min. Tebe, tunebe eva kirê Roma reş in. Yanê na kengê mala avêtîs ketiye vî halî. Wey wey wey wey. Eva tifala ça nexwelifiye, şeve der nemaye. La qirrek qertelbiyê zerwiyê wekî qirrek qertel bû. Dî giran, law, lê arvanê we çawa bû? Tev eskerê Romê bir. Nan jî birin, pez û dewar jî. Çawa? Berxa min jî birinapo Ewa te dabû min berxa min jî birin ax ax tiştek nehiştin berxa min. Way way way ev çi agre servanê sîra da bariye. Caf sa bêje agir jî sa dibe. Tîgran can tu qe metirse. Nizam sive safî nebe. Ez ê xwe mala wan re bigihînim. Herî, herî, qurbana te û kura bim, gu nene. Dayê, lê xwe ez mala avêtî Swîhalî de nahêlim. Çira dinya ber bayê Samê çûye. Xêleke xurt ji şevê çûbû. Evdile û neferê wî reneza bûn. Tev dora cî nivînê tîgran rûniştibûn. Wana kirin nekirin ewî nan nexwar. Tîgran ketibû germê û ber pesna xeber dida. Na, na, ez berxa xwe nadim. Enê were. Enê berxa min jî dibin. Way!

Wê der! Tîgran, Birê Apo, metirse, em e vir in, tişt tune law! Sivetiri, Evdile karê xwe dikir, wekî ser mala avêtî stehera. Dayê, min caw kir wekî hekîm bê. Deydî hûnê ber Tîgran bin. Ez ê herim xwe mala avêtî sira bigihînim. Çika halê wan çawa bû, Çi hate serê wan? Hebe tu nebe qezdiya kona qewimî ye. Here law here. Belkî tu û kurava Talî tenga yê nevînin. Tu here ev dile em e vir in. Tu xwe wan hêsîra re bigihîne. Deydî hûn miqat miqatî dîgran bin. Ax! Ez çi zanim. Qet aqilê min nabire. Çi nabire law? Dayê, qet aqilê min nabire Tîgran ji vê nexweşiyê xilas be. Wekî vê carê Tîgran ji vê nivînê rabe, hûn zanibin îdî mirina wî tune. Îşella tişte tune law, çira zar nexweş nakevin. Ê, ez çi zanim. Mala Evdile, barê du hespa ar, dan, penêr, toraq û xurekê mayîn dagirtibû. Kurê Evdile Mehmûd û du xortê cînarê wan tivdarekê xwe kiribûn wekî Evdile re herin gundê Avêtîs. Teve biçek sîleh bûn, tevingê wan e stu dabûn, qemê wan e li ber bûn. Ew bû, îdî Evdile û lawik rêketinê bûn, sê çar kulfetê cînara hatin ber derê Evdile. Ape Evdile, tu yê bibexşînî, cefa ye. Eva heve dan û rûn e. Tê firaya xwe bidê mala Avêtîs. Avdile, Eva heve xurek e. Xwişka te bona mala Avêtîs dagirtiye, tê kerema xwe bivî. Kurê min Avdile, belkî tu û Korova kederê nevînin. Eva, Heve torak penîr e. Me têvê ne tişteke. De dîsa law bibe zarûngê avê dîs û gunene. Camêr, Vane hinek wê dîsa tên. Îja rezê haqa hûrmûr çawa bibem? La borcê Mervayê borcekî giran e. Îdî gereke ca fê bibînî. Hespeke barkirî jî ser herdê din de zêde bû. Evdile lawik dana ser xwe û berê war bû ewana rê ketin. Evdile qest bende dereng rê ket wekî tarî bigîjin mala Avêtîs. Ewî zanibû wekî eger eskerê Romê ser hesa hesa keve, tu car nahêle ardimî bigîje Ermeniya. Gelî lawika, ketneya me cîk e, tenê pira ye. Divên Romê ser pira binatara gundê Abetîs pîkê dane seknandinê. Eysan e, emik rastî wan hatin, Nevî nevî hûn tevî giliya dibin. Eger gilî ji giliya derbas bû, wî çaxî îdî ez we dibînim. Bira sozê te ve bavo. Apê Evdle, eger pêkêt me bimne xeta, wî çaxî wê çabe. Xwe em destê xwe tewar nakin nasekinin. Wî çaxî, wî çaxî hûn û mêraniya xwe Lê nevî nevî dengê çeka derdixin, ji xulê xwe bi qema bikin. We bihîst. Biraz save bo. Ese, ese. Nîvê şevê bû. Lawika ranêskayî pirê rakir. Giliya evdile derket. Dûrva qeretiyê du merva ber ronaya hîvê ser pirê xanê dikir. Wan e ha, yaro wir in. Min çawa we re got. Ew kî ne? Bisekinin! Gelî lewka! Bikin em xwe pirê re bigihînin. Hûn xwe nekerin! Yanê fehmê we tune e. Min negote we bisekinin, hûn xwe neceribajîne. Merhaba û ca moletê bide çetbaşiyê çi halê çi em jî îslam in xwe ne kafir in tu sa hêrs dikevî. Hekiya ta min ra nevêje hûn ê wa ku de herin. Em ê herin aş zarong birçîne. Aşê çi wextî? Îslam niha bona we te kafir qir dike. Hûn jî diçine aş? Lê em çawa bikin? Axir neçin jî nabe? Çima nabe? Lê zaro. Çima zaro eskerê Alî Osman çêtir in? Yanê hûn kêm kavir in? Em merîne kesî bin. Wekî hûn e kesî bin. Barê hona çin e. Îra xeberdan ne lazim e. Hespa cîda bihêlin û ji ku hatine wita jî herin. Çawa hespa bihêlin? Divek tî kerî. Ez divêm hespa barê wan va bihêlin herin. Ew yek tu car navin. Axir tiştê wisa dibe Camêr. Dewê re bica min. Wekî mertayê fehm nakin. Em ê niha zorê we bistînin. Di hela hûne mêrên xwe bicêrivîne. Dizginê ber be merrez. Yarê na kuçik çapê dibînî. Ez ê niha kuçik çapê nîşanî te din. Mehmûd, Lao, bisekine. Ca mêr wan nabe. Ber de. Yarê na ez ê zikê te tije dûkim ha. Dela bicêrivîne. Di mêrî bike. Dayî car tê bivînî me'errez. Mehmûd, tu wî ortê ret ke ez ê hesewî bême der. Mehmûd tiving ji destê Pîkê derxist û hilbirî wekî bîne serê wî, lê Pîkê di qeme ji ber xwe kişand û anî bedena Mehmûd. Lê xin, lê xin berê min kir bin. Heta Evdile xwe pê re gihand Mehmûd birîndar bû. Lê Evdile qeme zikê Pîkê de zivirand. Derpa quntaxa Mehmûd jî serê Pîkê digirt. Her di lawkêdinê pîkêtê mayîn bi qema kuştin. Mehmûd, kî dere te birîndar e? Qet ber xwe nekeve bavo. Qemê bedena min girtiye. Tişte nake. Gelî lawka. Zû bikin kincê Mehmûd cê bixin. Em birînê girêdin. Xûn ji bedena Mehmûd dikişiya. Lawka birîn girêdan û hêviya gotina Evdile bûn. Gelî lawka. Hûn Mehmûd hespêsyar kin. Bibin gund. Bavo, tu zû bike xwe mala Abêdîs re bigihîne. Ez ê vir bim hetanî tu tê yî. Gelî lawka. Dewekî usa ne. Eglebûn ne lazim e. Hûn ber Mehmûd bin,

Êmekî şûnda ev dile xwe lawika re gihand. Mehmûd, tu çi anî? Ez zî pak im bavo. Qet ber xwe nekeve. Gelî lawika. Dizgîna hespa Mehmûd bigirin. Em hespê siyar kin. Camir, Çima ez wisa bûm nikarim hespê jî siyar bim. De pak pak ez ê dizginê bigirim tu bi xwe siyar be. De Bajon, Bajon hê kes me nehesiyaye. Bavo, te qet çawa kir? Min xurek tesmîlî kulfeta avêtîs kir. Kes çûyîna min nehesiya. Halê wan çi bû? Feqîra halekî giran danin. Nêzenê ji wan dihat. Bawer bikî wekî me xweyîşe wan re negihanda. Wê birçiya çika çi bihata serê wan. Gelî lawika deydî dereng e, sivik baş o. Bavo, lê ya Tîgran? Ya Tîgran jî min got mala me de ne. Zarûya Hêsîr gelekî şa bû û wextê derketinê got, Pirê Evdile, em sax man hemîn em ê bên Tîgran bînin. Lê eger sax jî neman, xwe re bike ewled, bira ew jî bibe kurê te. Bavo, hevekî hêdî baş da. Weylê mala min şehûtî, lê tu çi re nabêjî? Ez ê çi bêjim? Gelî lawika, hespa lap hêdî bajon. Ev der çal û nerd in, hesp hiltê datê, loma birîna Mehmûdê şe. Şebeqa sivê re lawika xwegund re gihandin. Çaxê wana ranêskayî mala Evdile kirin, dengê şîn û giriyê bihîstin. Eva çi ye? Demek tiştek serê Tîgran qewimiye. Minisa jî zanibû bavo, ez jî pak im. Nevî nevî diya min re divêjî. Çima? Eger Tîgran tişt pê hatibe, tu ya min jî bêjî. Qalme qalmeke zêdeyê rabe. Bira her tişt xilas be paşê. Ez sivî ji te dikim babo. Debra giliyê te be law. Lê hema lawika re here mala apê xwe. Bera Hekîm bînin ser te. Gundî tev hilşiya bûn mala Evdile. Dilê teva ser kurê Avêtîs têşiya. Gişka qedrê Avêtîs zanibû. Mêr odê da rûniştibûn, kulfet jî xênî da dora cinyazê tîkiran çît girtibû. Çend kulfeta di nivat davîtne ser miriyê xwe ye kevn û teze, ser tîkiran û zelûliya wî Ser xerîbiya wî, ser mala bavê wî ye bêxwe ye, bêxweda. Ev dile hat, nava Mêrada rûnişt, lê bengzê wî kesî ra xweş nedibû. Ev dile, niha em çi bikin, giliyê te çi ye? Aqilê min em hema tîgran li vira heqkin teva çêtir dibe. Lê dê û bavê wî yê nebin çi? Berê ewlin ez ewledê avêtîs û ewledê xwe hev napişkêbim. Hûn tev zanin berê de hela hêna kal û bavê me de malê me yek bûne. Hemîn hûn avêtîşî rind nas dikin. Elewakîl camêrekî şertê xwe ye. Mala vo û qisûra wî mêrî heye. Min gelekî ro kir û pîva. Neferê avêtîs halekî giran danim. Ew bi xwe jî ne li mal e. Emik niha cinya zê tîgran bibin. Ew ruhê ber ciya wî maye, ew ê jî bibire. Em Tîgran bi wê yekê ve nagerînin. Serî ew e, em xaytîtiyê li neferê wî ya bikin. Heta avêtîs tê digihîjê. Hûn ya min dikin, em ê hema vî tifalî cem me jî heq bikin. Hemîn min ca wî re got, Bira Tîgran mala me de be, heta dinê rûkî dikeve. Eva teqe ji toqişehana ortê hiltê. Gundî tev hatin ser sozê Evdile. Ewana bi erf û edetê Dêrsimê tîk ran nawa mezelê gunda teslîmî erdê kirin.

Pey heqkirina tîgran re du roj derbas bûn. Berbangeke sibê zîwîn kete gund. Mehmûd can dabû. Gundî tevhilşa bûn mala Evdile. Heval Hogirê Mehmûd dora cinyazê wî çît girtibû. Evdile nava mêra de rûniştibû û qelin pey qelinê vê dixist. Qirîn ji kesî nedat. Wê deqa Kerûlal berî teva Kalemêrekî xeber da. Bavo, yek nîne, du du nîne, evadî çendik çend care mêrê me destê Romê diçin. Heyran, berê kengê wa bû. Hedê eskerê Romê hebû sersiya mek heta. Gilî jî gilîyê apê min e. Bavê min î rahmetî jî her tim ew gilî dikir. Ya me eme serê çiyane. Hela hûn dakevin deştê, hûn ê hêja kirê eskerê Romê bivînin. Erê, divên hêsîrê Ermenya sirgûn dikin. Îcar ew padişê Romê çi ji wê cemata hêsîr dixwaze? Feqîra çi kirine? Xulase Rom wê devxûn biyê, belkî textê padsê wê welgere, wekî wa reatê hatiye xezevê. Ê bavê min, em jî gunekar in, em jî çaxê Dêrsimiya hev digirtin, wî çaxî devê bavê tu paşê Romê neketibû, lingê xwe bavêje yêra me. Wî çaxî mêrna me ve hebûn. Mîna niha ye. Wekî kurda hev berdaye, pişta hev nagirin. Welleh serê bavê camê ra kim. Em ki hev bigirin, tivaqa me hebe. Tu cara rom na, bavê romê jî bê piştê, tu car me nikare. Rojekê şûnda. Xwelya mexberê Mehmûd jî rex ya mexberê Tîgran de bilind bû. Pêlek derbas bûbû. Avêtî ji destê Romê revîbû hatibû gundê xwe. Beh rêvarekê. Avêtîs û çend hevalê di xwe ve, daxilî nava gundê Evdile bû. Evdile û Avêtîs odê de rûniştibûn û pirs pirsyar ji hev dikirin. Avêtîs, Bira, deycar tu wê bêje, çi hatibû serê te? Tu niha ji ku tê yî? Qet ji min vegere. Ya hatiye serê min. Bira ney serê îvê kurmexarî. Evdille, bira, ezik vegeriyam, min ne jin dî, ne jî zaro. Lê ça bûne? Kî zane? Hilbet. Divên eskerê Romê gundiyê me tev dane pêşiya xwe. û kes nizane kîa lî birine. Ezik çûme gund, min gund nas nekir. Eskerê Romê nîvî avaya hilşandibûn, nîvî jî şewitandibûn. Rêva em pê hesyan, wekî gele ermenî revîne, xwe dana çiyayê Dêrsimê, wekî bal kurda serê xwe xilas kin. Avêtîs bira, rojê ha da, mêr gerek dilê xwe qewî nke, ber her çetnaya teyax bike. Îdî em teyax nekin, em ê çi bikin? Bira, meseleke cimetê divê şîna tevî dinê şaye. Belê, wisa dibe. Avêtîs, ez ê te re kilîkî pêşim. Lê tu gerekê bîna xwe firek î. Bêje Evdille, bêje. Êvarekê tarîk hetibû erdê. Derê me kutan, me derî vekir, ev hat dîgran. Xwişka zarokiyê şandibû hine arvan. Eskerê Romê gundê we talan kiribû, zaro xelayê dabûn. Lê hema tifalê rêva gelekî serma kiribû, dal ket. Nekir nekir çare nebû. Avêtîs, bira, dinya ye. Gerekê tu ber xwe bidî. Gotina te tiştek dîkiran hatiye. Avêtîs, çavê birê te kor bin.

Li hezekî şûn de Avêtîs û Evdileh ser mezelê Tîgran re sekinî bûn. Her du jî cila bûbûn. Kesî ji wana deyî nedikir. Avêtîs mezelekî teze rex mezelê Tîgran texmîn kir û vegeriya ser Evdileh. Rahme lê be Evdileh, eva mexberê rexê Tîgran yê kê ye?

Ewana êpêcewext ker û lal sekinî bûn. Paşê li hev nihêrîn û bêxeberdan hev hemêz kirin. Wê demê nava wê Hemê Zêd a. Teyê bigota birînê dilê Avêtîs û Evdile kew digirtin.